Salam okuwçylar, iňlis dilini öwrenmäne girişeliň. Bu gün iňlis diliniň birinji bölümi hakynda gürrüň edeliň. Şu günki mowzugymyzyň, temamyzyň ady to be işliginiň, to be kömekçi işliginiň häzirki zamanda ýöňkemede üýtgedilişi. Şu ýerde görşüňiz ýaly, ine, am, is, are üç görnüşi bar. to be işliginiň ýöňkümede üýtgän görnüşi. Mysal üçin, Meniň adym Maksat. My name is Maksat. Şu ýerde is diýlende şu to be işliginiň üýtgeýşi to be is bolup gelýär. Ýagny Meniň adym Maksat. My name is Maksat. Şeýdip çykan belli galýar. Men ýigrimi iki ýaşymda, I am twenty two. Ine, şu ýerde-de ýaňky to be işligi I am diýip gelýär. Üstünde-de ine şular ýaly bir bellijik bardyr, apostrophe diýilýär. Men türkmen. Ýene-de şolar ýaly ine to be işligi I am ulanylýar. Üns berip görseňiz ine. I am Turkmen. Men türkmen. Men okuwçy. Ýene şolar ýaly I am a student. Ine üns berip görüň. Em. Doly ýazylýar. Gysgaldylan görnüşi, aym. Ine şunda ýaly bellijik bilen em harpy goýulýar. Onsoň indi bärde tubişligi is görnüşinde. Ine şu is görnüşinde. Häzir indi gelýär şu ýerde. My father is a doctor. Ine üns berip görüň indi. Is a doctor. Meniň kakam lukman. Ýa-da meniň kakam doktor. And my mother is a housewife. Indi ýene-de is bolup gelýär. Ünsberkleriň tubi işligi is görnüşinde ýöňkemede üýtgedilen. Ýene hälki gelýär, indi men hakynda gitýär. Menlik ýöňkemede. I'm not married. Ýene şu ýerde gitýär. I am not married. I to be not married dällänin. I am not married. Ünsberk görüň ýöňkemede üýtgeýär. My favorite color is white. Ine, meniň söýgüli reňkim ak reňki. Ine, şu is şu ýerde aslynda to be bolmaly. Şeýlemi? Şony ýoňkymyzy üýtgetseň, is bolup gelýär. My favorite sports are tennis and soccer. Meniň söýgüli gowy görýän sportlarym tennis we futbol. Ýa-da men tennis we futboly halaýaryn. Ine şu ýerde is ýa-da are goýsaň bolýar üýtgeýär. I am interested in art. Ýöne bärde aýtdy men ýa sungat bilen gyzyklanýaryn ýa şörde diýýär I am I to be interested in art dolanok däl indi I am interested in art. Geliň indi ikinji geçeliň. Bärde to be işligi ýaňky kömekçi to be, to be işliginiň barlyk formasy hakynda gürrüň gitýär. Positive. Mysal üçin I am, I am Maksat, men Maksat. Oň gysgaldan görnüşine, I am Maksat. Indi doly görnüşi I am, gysgaldan görnüşi I'm. Ine şu çyzyjyk aşagynda dene şuny ýaly M harpyň özi ýazylýar. Olana menlik ýöňkemesinde, menlik görnüşde I am, I'm. Olluk ýöňkemede, ýagny ol, ol oglan ýa ol gyz ýa ol janly-jandar hakynda aýdylanda, he, she, it diýip aýdylýar. Mysal üçin, he is. Ine, şu ýerde üns berip görüň, to be işligi is formasyna geçdi. Gysardan görüşiniz berkin ýaňky ýaly çyzyjyk i harpyň biri ýazylýar. She is ýene şolar ýaly ýokarsynda çyzyjyk apostrof diýilýär. Bärde harpyň özi ýazylýar ýekeje soňkusy. It is olam şolar ýaly i harpy düşürilýär. Oňa derek şolar ýaly bellijik i, s harpy ýazylýar. We are, ýene üns beriň, ine bizlik köplük formada to be işligi diňe şu are görnüşini alýar. Üns berip görseňiz şu are bolýar diňe. We are, you are, they are. Biz, siz, olar. Oňam gysgaldan görnüşi ýaňky ýaly şu birinji harpy düşürilýär. Oňa derek şular ýaly apostrof belgisi goýulýar. i soňky iki sany harpy görünýär. Ýene üns beriň, ine çyzyjyk, soňky iki sany r i. Çyzyjyk, soňky iki sany harpy r i. We are, you are, they are. Doly görnüşini aýdanda we are, gysga görnüşini aýdanda we are. You are, you are. They are, they are. Bir goşulma goşulýar. Mysal üçin, Men student däl diýlende I am not a student bolýar. Bularda ine not goşulýar, ýaňky to be işliginiň soňuna not goşýaň ol indi dällik, ýokluk manyny berýär. Ine, gysgaldan görnüşem ine bular ýaly bolýar. A. Indi bylana birlik, menlik sanyna, indi olluk diýdik hälki, ol, oglan, ol, gyz ýa-da ol bir janly, jandar bolsa, he, she, it diýdik, to be işligi is bolýar, a ýokluk formasam not goş ýaz foryn, He is not a student diýeňde, ol okuwçy däl diýmek bolýar. Ine, gysgaldan görnüş hem şular ýaly görnüşde gelýär. Ýokarsynda apostrof belgisi birinji harp düşürilýärden ikinji harp ýazylýar, soňam ýokluk formasynda not diýen söz ýazylýar. Ýa gysgaldan görnüşi bular ýaly hem ýazyp bolýar. He isn't. Ine, üns beriň şuňa. He isn't. He, he is not. Ine, doly görnüşi. He is not. Gysgaldan görnüşi. He's not, bärde, is-iň gysgarylan görnüşi, he's, a bärde bolsa not-yň gysgarylan görnüşi, he isn't. We gyzlaram şolar ýaly, she is not ýa-da she isn't üns beriň. It's not, it isn't. Indi köplük sanda ine bizlik, biz, siz, olar diýýär. We, you, they aýtdyk, to be işligi diňe are bolup üýtgedilýär. Şoň yzyna not goşsak, däl, ýokluk manyny berýär. We are not. Doly aýdylanda we are not, you are not, they are not. Gysgaldylyp aýdylanda we are not ine düşýär, e harpy düşdi, oňa derek şol ýerde apostrof belgisi goýulýar. Soňky iki harpy, R, E, i, not görnüşi, not sözi ýazylýar. We are not, you are not, ýa-da they're not. Ine, şu belliklere üns beriň. Apostrof belgisi şunuň. he. Ýa-da notuň özi gysgaldyryp ýazylýar. We aren't. Ine, üns beriň şuňa. Are noty aren't diýip ýazyldy. Ýa-da you aren't. Ine, üns beriň. Ýa-da they aren't. Indiki slaýda geçeliň. Bu ýerde häzirki zaman to be işliginiň häzirki zamanyň hakyky barlyk formasy hakynda gitýär gürrüň. Ýene-de bärdene şu tablisa seretseňiz subject diýýär to be bura mysallar. Subject bolanda Bir zadyň eýesi, bir zadyň ady, baş ýöňkemede, to ýest, baş bolýar-da. Mysal üçin, to be ýöňkemede üýtgedilen şu ýerde. Üçünji hatara seredeňizde, bärde uje mysallar berilýär. I am I to be bolanokda, I am bolýar, ýöňkeme üýtgedilýär, men diýmek bolýar. Türkmen dilinde am ýa bolmasa to be işligi terjime edilmeýär. Hiç hili terjime ýok. Ýöne oňa derek I am diýilýär iňlis dilinde. Eger-de I am a student diýseň, men okuwçy diýmek bolýar. Şo taýda am türkmen dilinde hiç hili terjime edip aýdylanok. Ýöne iňlis dilinde şu am-y aýtmasaňyz, Onda grammatiki ýagdaýdan ýalňyş diýip hasaplanýar. Şonuň üçin ine mysal getiriler, I am from New Zealand. Ine şu ýerde am to be işligi menlik ýok bolýar, üýtgäpdir. I am from New Zealand. Men Nowy Täze Zelandiýadan diýmek bolýar terjimesi. Ýa-da indi ikinji ýöňküdi. Ikinji senlik ýa-da sizlik diýlende are bolýar. Üns beriň, bärde am, bärde are to be işligi üýtgäpdir. Onsoň mysal hökmünde nite? You are Chilean. Siz çilili. Çili ýurdundan diýýär siz diýýär. Ýa-da sen. He is to be işligi olduk nömkede de is bolupdyr. He is 20 years old. Ýene ol 20 ýaşynda. Türkmen dilinde aýdylanda ol 20 ýaşynda diýlende to be işlik diýlip hiç hili terjime eşidilenok, görlenok. Ýazylanok. A bularda şu to be işligi hökman ýazylaýmaly. She is, ýene ýaňky ýaly, olluk ýöňkemede ol, gyz maşgala, aýal maşgala hakynda aýtýar. She is a nurse. Ol medsestra, ýa bolmasa ol şepagat uýasy, türkmençe aýdylanda. It is, ýa-da ine bir janly, jandar hakynda aýdylýar. Mysal üçin haýwanlar hakynda ulanylanda hökman şu it diýip ulanylýar. Ilkibaşda. Jynsy bilinýänçä. Jynsy bilinensoň, olam he ýa-da she bolup gitýär. Şonuň üçin it is a big dog. Ol uly it. Ine şu ýerde to be işligi is bolup ýene-de ýöňkemez üýtgäp gelipdir. Bärde ine ýene-de gitýär hälki aýdanymyz ine. Şu üçüsi köplük sanda diňe are bolup gelýär to be işligi. Birlik sanda üns berip gören bolsaň, am bolýar, menlik Ýöňkemede Sende ar bolýar, a Olla yz bolup gitýär. Üns berip görüň, şu üçüsi yz bolýar birlik sanda. Bularda bolsa M-li ar bolup gitýär. Aşakda köplük sanda diňe ar bolup gitýär. We M ýa we yz bolmaýar ýa bolmasa you yz ýa you M bolmaýar. Baram we are, you are, they are bolýar. Mysal hökmünde getiripdir. We are intelligent. Biz diýýä, akylly diýýä. Ýa-da You are students, siz, talyplar, okuwçylar. They are married, olar durmuşa çykan ýa olar öýlenen adamlar hakynda gitýär. Indiki slaýda geçeliň. Indi bärde tubi işligi gysgadylan görüşinde gowy edip düşündirilipdir ine şu ýerde. Şu ýerde tubi işligi doly ýazylyşy bar. Gysgadylan ýazylyşy bar. Ine birinji hatara seretseňiz, ine şu hatarda Şu hatarda şu birinji hatara seretseňiz, şunuň ine to be işliginiň doly ýazylyşy. Ine I am ine you are he is she is it is we are you are we they are. Gysgaldan görnüşi birinji harpy düşýär. I am diýeniňde birinji harpy düşýärdi, oňa derek şular ýaly gysgajyk bellijik, apostrof belgisi, i ikinji harpa laýalar. I'm. Üns beriň, I am doly formada, I'm gysgaldylan formada. Şu ýerde ýazylypdyr, ine, gysga formada. I am from New Zealand diýýär. Şoňa derek I am from New Zealand diýseňem ikisem bir zat. Biri I am from New Zealand doly formada, I am from New Zealand gysgaldylan görnüşde. I şeýle-de beýleki aşakdakylar ýazylyşy şeýle. You are, you are. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. You are, you are. They are, they are. Indi ýa-da mysallar getirilen. Mysal üçin, You are Chilean diýip bolýar ýa-da You are Chilean diýip şular ýaly gysga görnüşde ýazylyp bolýar. He is 20 years old diýip bolýar ýa-da He's 20 years old diýip gysga ýazylyp bolýar.

They are married, doly görnüşde ýa-da They're married. Indiki slaýd. Bu ýerde-de to be işliginiň ýokluk görnüşinde ulanylyşy. Men I yzyndan to be işligi gelýär. Soň yzyndan ýokluk sözi gelýär, not. I am not. Indi mysal hökmünde aýtýar, I am not from Spain. Indi şu ýerde I am, ýokluk forma not we sözlemiň soňy. I am not from Spain. Men Ispaniýadan däl. Üns berip görüň, men däl. Men Ispaniýadan däl. You, senlik, you are not. You are not Australian. Ine şu ýerde üns berseňiz, sen Awstraliýadan däl, ine not. He is not, ol. He is not 30 years old. Ine üns beriň, ýene not goşulýar. Ol ýokluk formany berýär. Ol otuz ýaşynda däl. She is not. She is not secretary. Ýene-de not sözüni sözüni goşýaň welin ýokluk formany berýär. She is not a secretary. Ol sekretar däl. It is not. It is not diýýäň welin ýokluk bolýar däni ýoklugy berýär. It is not a small cat, ol kiçi pişik däl. Not, däl. Bärde we are not. We are not stupid. Ine, ýene üns berip görüň. We are diýýäňde yzyna not goşýaň welin, däl bolýar. Ýokluk manyny berýär. Biz samsyk däl. You are not. You are not teachers. Ine, you are teachers bolsa, siz mugallymlar. You are not teachers bolsa, siz mugallymlar däl. Üns berip görüň. To be işliginiň ýöňkemede üýtgedilen görnüşiniň soňuna not sözüni goýýaň welin, ýokluk formany berýär. They are not. They are not single. Ine, üns beriň ýene-de. They are single. Olar sallaklar. ýa-da olar sallak ýa-da They are not single, olar sallak däl. Dowam edeliň. Indi ýaňky to be işliginiň ýokluk formasynyň gysgadylan görnüşi hakynda gürrüň gitýär. Bu ýerde I am not from Spain diýip bolýar, doly aýtsaňyz. I am not from Spain. A bärde üns berseňiz gysgadylany sebäpli Birinjiden-ä m şolar ýaly gysgaldylypdyr, apostrof bilen bir harpy, yzyndanam ýokluk formany goşupdyrlar, not sözüni. I'm not from Spain. Men Ispaniýadan däl. Bu ýerde-de şon ýaly doly manyda bolan bolsa, doly ýazylan bolsa, you are not Australian bolardy, a bärde bolsa gysgaldylyp, kijijik belgi ýokardan, apostrof belgisi, soň iki sany harp alynýar, yzyndanam North söz goýulýar. You are not Australian. Ýa-da bu tarapa seretsek, tablitsaň bu sag tarapyna seredilende, bärde deňeşdirip görseňiz, bärde ar sözüniň gysgaldylyşy gitýär çep tarapda, sag tarapda bolsa not sözüniň gysgaldylyşy gitýär. You aren't Australian. You are not Australian çep tarapda. Sag tarapda You aren't Australian. Siz sen awstraliýaly däl. He's not thirty years old. Indiki mysala serediň ine. Is sözi gysgaldyrypdyr, apostrof belgijigi bilen s, yzyndan not goşulypdyr. A sag tarapdaky bölümde bolsa, bärde not harpy, not sözüň özi gysgaldylyp he isn't diýip okalýar. Bärde he's not, bärde he isn't thirty years old. Ol otuz ýaşynda däl. Bärde ýene-de to be işligi gysgaldylypdyr, is ýöňkemede üýtgedilende is gysgaldylyp, apostrof bilen s. She's not a secretary, yzyndanam not goýlansoň, not sözi goýulany sebäpli ýokluk formany beripdir. Ol sekretar gyz däl. Ýa-da sag tarapdaky bölüme seretseňiz, not sözi gysgaldylyp, she isn't a secretary diýip düşündirilip ýazylýar. Ol sekretar däl. Ikisem manysy bir, ýöne to be işliginiň doly bir görnüşiniň gysgaldylyşy ýa-da beýleki görnüşiniň gysgaldylyşy. Ýa to be işligiň özi gysgadylýar, ýa-da not sözüniň özi gysgadylýar. Bu ýerde-de aşakda ýene-de It's not a small cat. Ine, üns beriň, It is not a small cat dällänin, It's not a small cat. Gysgaldylan görnüşi. Ol kiçi pişik däl. Ýa-da not sözüni gysgaldylanlarynda, It hisn't a small cat. It isn't a small cat. Kiçi pişik däl ol diýýär. Bu ýerde-de ine, are sözi gysgaldylyp, We are.

You are not teachers. Are sözi gysgadylan ýa-da not sözi gysgadylyp you aren't teachers. Hemmesi deňje many berýär. Bu iň aşaky mysala seretseňiz hem are sözi edil şol ýokardaky ýaly gysgadylyp gelipdir. They are not single. Üns beriň, ine ýokarda gysgajyk apostrof belgijigi Ar sözüniň soňky iki harpy, re, soňundan not goýulýar ýokluk formany döretmek üçin. Şeýdem, they're not single. Ýagny, olar sallak däl. Ýa-da not sözüni gysgaldan görüşini alýarlar däni. They aren't single. Üns beriň, they aren't. N-o-t däl, not däl däni. They aren't diýip gitýär. Geliň, ýene-de indiki slaýdy dowam etdireliň. Bu ýerde to be işligi, ýaňky sorrow görnüşinde gelişi. Nädip to be işligini sorrow görnüşli sözlem döredip bolýar? Nähili ýagdaýda sorrow sözlem düzetmeli to be işligi bilen? Şu tablisa seretseňiz, affirmative, bul barlyk formasy, question, soraw formasy diýip gitýär. Ine häzir aýdalyň. I am intelligent. Ine şu ýerde to be işligi am work gel üns berseňiz. Bunu siz eýýäm biläýmeli. To be işligi I-dan soň am work gele. I am intelligent. Men akylly. Soraw sözlem düzetjek bolsaň, to be işliginiň ýöňkümede görnüş. Üýtgänt görnüşini sözlemiň öňüne geçirýäňiz, ine üns beriň. Ine öňüne geçirdik. I soňunam şular ýaly dowam etdiräýmeli bolýar. I am intelligent, men akylly bolsam, hakykatdanam barlyk formada am öňe geçirýän bolyn, am I intelligent, men akyllymy diýen türkmen sözünde, türkmen sözleminde My, mi, goşulma goşulýar-da, sorag, sözlem ýüze çykýar. Men akylly, barlyk forma. Men akyllymy diýjek bolsaň, to be işliginiň ýöňkemede üýtgän görnüşi sözlemiň öňüne geçirilip, am I intelligent diýip terjime edilýär ýa-da ýazylýar. Indiki mysala üns beriň. You are a student. Sen, okuwçy, ine, ýene-de to be işligi are hökmünde ýöňkemede üýtgäpdir. Sen, okuwçy, indi şuny sorag sözlemde döretjek bolsak, onda şu şu are gömekçi işligini, ine, üns berip görüň, öňüne geçirýäs. Are bärik geçýär. Onsoň geçirýäsdeni sorag sözlemini döretýäs. Are you a student? Üns beriň! You are a student, sen okuwçy. Şu are-y öňüne geçirsek şörik, şörik geçiren bolsak, onda are you a student bolardy. Ine şörde şeýdip ýazdylar. Sag tarapga üns beriň. Are you a student? Ýerini çarşýar. Ýerini çarşýar bolýun, sorag sözlemi döreýär. Siz Okuwçymy? My mi goşulmasyny kabul edip, sorag sözlemi döreýär. Sen okuwçy? Sen okuwçymy? He is a pilot. Ol pilot. Ol lýotçik. Indi şu ýerde to be işligi is hökmünde üýtgäpdir ýöňkemede. Bul barlyk formada. Ol lýotçik. Ol pilot. Sorag etjek bolsak näme etmeli? Tubi işligini alýas-da sözlemiň öňüne geçirýäs. Galanynam dowam etdirip ýazaýmaly. Ine, üns berseňiz, Is he a pilot? Ýene üns berýäňizmi? He is sözi yzyndan is he-iň öňüne geçýär. Üns beriň ine. Şeýdibem soraw ýüze çykýar. Soraw sözlemi döreýär. Ol pilotmy? Ol lýotçykmy? She is from Spain. Indiki mysal. Ol gyz Ispaniýadan, ine, tubi işligi iz bolup ýöňkümede üýtgäpdir. Bal barlyk formy-da nokat goýulýar yzyndan, She is from Spain. Habar berýär. Indi şony soraga geçirjek bolsak, şu is sözlegiň öňüne geçýär. Ine, üns beriň ine. Is she from Spain? Ol Ispaniýadanmy? Ol gyz Ispaniýadanmy? Indiki mysal, It is a big house. Ýöne ýene to be işligi is hökmünde ýöňkmede üýtgäp, ol uly jaý diýip sözlemde ýasalypdyr. It is a big house. Sorag sözlemi düzetjek bolsaň, döretjek bolsaň, to be işligi, ýaňky is ýöňkmede üýtgän görnüşi, ine şul. Ine bu indiki sag tarapdaky tablisaň sag tarapyna seretseňiz, Sözlügiň öňüne geçip, Is it a big house? Ol uly jaýmy? diýip sorag sözlemi ýüze çykypdyr. We are ready. Indik, indiki mysaly üns beriň. We are ready. Biz taýýar. Şu are diýen söz özüňiz bilýäňiz, to be işliginiň ýöňkemede üýtgän görnüşi, habar berýär. Biz taýýar. Yzyndanam nokat belgisi goýulýar. Şonuň üçin şuňa Affirmative diýilýändir, şuny oka üns beriň. Ine, hemme sözleriň soňunda nokat bardyr. A thorough sözlemi düzetjek bolsak, ýaňky to be işligini ýöňkümede üýtgän görnüşi ne ar sözlem öňüne geçýädäniň sözlem döreýär thorough sözlemi. Are we ready? Biz taýýarmy? Mymy goşulmasyny kabul etýär bolup, türkmen dilinde sorag sözlemi ýüze çykýar. Iňlis dilinde bolsa, goşulma dälläniň kömekçi işlik, to be işliginiň ýöňkemede üýtgän görnüşi are sözlemiň öňüne geçýär, şeýdibem sorag sözlemi ýüze çykýar. Are we ready? Biz taýýarmy? You are doctors. Indiki mysaly üns beriň. Siz lukmanlar, siz dogtorlar, şu ýerde ýene-de to be işligi are diýip ýöňkemede üýtgäpdir, you are doctors. Sorag sözlemde şu are sözi üns berip görseňiz, indi öňüne geçipdir. Şeýdibem are you doctors? Siz dogtorlarmy, siz lukmanlarmy diýip sorag sözlemi ýüze çykypdyr. They are rich. indiki mysalda olar baý, olar baý adamlar. Indi to be işligi ar hökmünde ýöňküme diýipgäp, habar hökmünde biljek bolsaň yzyna nokat goýulýar. They are rich şeýn ýaly sözlem döreýär. Şuny soraw hökmünde, soraw sözlemi düzetjek bolsaň şu to be işligini sözlemiň başyna geçirýäs, ine şuny ýaly. Geçirýäs seninem täze sözlem dürýä olam soraw sözlemi Are they rich olar baýmy ýenede türkmen diliniň goşulmasy goşulyp soraw sözlemi döreýär Are they rich şular ýaly mysallarda şular ýaly sözlemlerde ulanyp göreliň. Mysal üçin, birinji sözlemde you-dan soň hökman are ulanylýar. Ýöne üns berip görüň şu ýerde. You are. Iki sany berlendir. Am, is. Ýöne biz dogrusyny aljak bolsak hökman şu sözi alýas tänin. Şu boş ýeri doldurýas bolin. Doly we dogry sözlem ýüze çykýar. You are at work. Indiki mysal. We are in the office. Biz ofisde. Üçünji sözlem, I am in a meeting. Men ýygnakda. The student is, dördünji sözlemde, The student is on the phone. Okuwçy telefonda gürleşip dur. Where, in bäşinji sözlemde, Where are you from dogrymy ýa-da where you from are where are from you where you are from şu ýerde şul üç sany sözi şörik goýýas welin onda sözlem dogry sorag sözlemi ýüze çykarýar where are you from siz nireden ýa-da sen nireden altynjy sözlemi sörin Is she from this town? ýa-da Be from this town? ýa-da She from this town? She is from this town. Sorag bolan sebäpli hökman to be işligini is she diýen to be işligi hökman öňe geçirilýär diýip ýadyňyza düşýän bolsa Şony alyp, şu sözlemiň öňüne geçirýäs. Ol sorag bolýar. Is she from this town? Ol gyz bu şäherdenmi? diýip soragy sözlem ýüze çykýar. Ýedinji söz, ýedinji mysal aýdyp beriň. Bu ýerde-de üns berseňiz, ine sorag belgisi bar sözlemiň soňunda. Şonuň üçin biz sorag sözlemini ýüze çykarmaly. Sorag sözlemini ýüze çykarjak bolsak, to be işligi öňe geçýär. Şu ýerde ine mysal bar. Are they from this city? Olar şu şäherdenmi? Sekizinji sözlem. Bob and Karen are not in this country. Ne şöyle üns berseňiz, ikisi bolan sebäpli are not sözünü alýar. Miss Smith is not in a meeting. Şu sözlemi şöyle koyas bolin, doğal bolýar. Onunjy sözlemi berseň, onunjy mysala you and I are not alyp şu boş ýere goýsak, you and I are not at work. Sen bilen men işde däl diýip sözlemiň habar barlyk formasy ýüze çykýar. Indi şeýlelik bilen to be işliginiň häzirki zamanda üýtgedilişi hakynda doly Gürrüň etdik, öwrendik. Indi diňe size bagly. Şu to be işligini mysallarda, sözlemlerde özüňiz gaýtalap öwrenmek gaty gerekli, ýadyňyzda galmagy üçin hem gaty peýdaly. Sag boluň!